Gwir y gair mae dechrau'n ifanc ydy'r ffordd orau i ddysgu am fyd natur, wrth i gylch meithrin tre Garth fynd ati i blannu perllan gymunedol dan arweiniad Judith Kaufman a Huw Davies o Bartneriaeth Ogwen. Pam dewis plannu coed ffrwytha ta Judith? Wel, da chi wedi bod mewn perllan o'r blaen, mae, mae'n lyflu pan mae mewn bloda, mae hyn yn un peth, a dydy'r bloda ddim jyst yn dda i gwenyn a pethau eraill ond 'da ni jyst yn mwynhau nhw rili, bod mewn bloda mae'n gwneud chi deimlo'n well. Ond hefyd wrth gwrs y ffrwytha', ma' mae'n ffrwytha', mae'n fwyd lleol rhad i gael, dim chemicals arnyn nhw, dim food miles arnyn nhw. Y ffaith bod ni'n plannu nhw ar hyd y lle i gyd yn golygu bod nhw ar gael i bawb. Rydw i'n rheoli prosiect Dyffryn Gwyrdd, Partneriaeth Ogwen, a pan glywson ni bod 'na gwmni lleol, uh, isio rhoi coed uh, i ni blannu er mwyn lleihau ôl troed carbon nhw. Yn lle bod hyn, da ni'n clod yn aml yn cael ni blannu dramor. Oedden ni'n meddwl sa'n ni'n meddwl gwneud rhywbeth yn lleol er mwyn dod â mantas a bydd i'r gymuned yma yn y Ffrin Ogwen. Ac yn ogystal â'r berllan yn Nhregarth, mae Judith Kaufman a'r crew wedi bod yn plannu yng nghyffiniau Bethesda. Da ni hefyd wedi plannu dwsin o goed yma ym Mhlas Ffrancon y Ganolfan Hamdden ym Methesda. Da ni'n plannu 22 o goedffrwythau wrth y cae rygbi yn Bethesda heddiw a dyma'r tair olaf sydd ar ôl. Da ni yn y Clwb Rygbi yn falch ofnadwy o gael denu pobl i mewn i helpu ni wneud y lle yma well. Mae'r lle yma wedi bod yn foel, felly mae yna bob math o gynlluniau wedi bod, y lle mwy deniadol a tenu pobl i mewn at y clwb. Da ni eisiau bod yn rhan o'r gymuned A heddiw 'ma, 'dan ni'n falch iawn o fod yma yn plannu coed, coed naturiol. Ella mewn mis Medi, mewn rhyw flwyddyn neu ddwy, fydd pawb o'r blant sy'n dod yma i wylio'r gêm yn cael afal neu garlleg ar ôl y gêm i denu nhw, i fwynhau y lle yma. Mae'r lle yma'n yn lle arbennig o dda ar ddiwrnod heddiw. Denu pobl i mewn, dyna di'r syniad.
Ac i gymunedau sydd am ddilyn Dyffryn Ogwen, mae yna anogaeth ymarferol ac ariannol. Mae'n braf iawn gweld beth sy'n digwydd yn Dyffryn Ogwen heddiw, plannu coed afalaf yma a dros Dyffryn Ogwen, mae ganddo Social Farms and Gardens cyllid ar gael i grwpiau cymunedol dros Cymru sydd yn eisiau plannu y perllan cymunedol newydd.
Ac yn Nhre Garth, mae yna frwdfrydedd mawr am berllan y Cylch Meithrin. Yn y Cylch Feithrin, dyn ni'n dysgu trwy chwarae bob dydd, ond heddiw mae'r plant fod yn dysgu plannu coed a dysgu am y byd natur. Be fydd yn tyfu ar y coed? Abal.
A enna fydd yn tyfu coed arall? Pêr.
Afal a pêrs.